ndokuona bhabhatidzi wangu hoyo afamba wapinda mumvura wakutoti ndakakumirira chiuya ndakamutarisa ndoda kuti ndikubhabhatidze huya nenda mbele amen so he baptized me and when he finished i told him if i go to ward if today i sleep to ward because i know i'm not going to sleep paakandibhabhatidza apedza ndakamuti nhasi ndikaenda kuwodhi kuchipatara Ah, I told him, Mama Wanda, you are the reason for this. She's here. Mama Wanda, say hi. Where are you? Yes, she's here. I told her, and Mama Kuria, you people, you are killing me now. vakati kuna kuna mai wanda na ma- na mai kuria imimi vanhu imi muri kundiuraya imi ndo vaakanga ainavo vati muri kundiuraya mandipinza mubvura ndine asima kutondiuraya ini yes they brought me clothes and told me go home so i went home ndobva wauya wakati achiinda kumba ndobva ndainda kumba when i went home i changed my cloth and i slept ndobva ndaenda kumba ndokuchinja nguo dzangu ndobva ndavata i woke up at 3 am ndikamuka na 3 am

ndaisizarirwa asi ona a hazvisizo handina chandambotora asi zvinhu zvakangonaka so i wake up i looked at the inhaler and i told the inhaler it's like we are parting now ndakamuka ndikatarisa inhaler ndokuitarisa ndikaitaurira kuti ah, iwe watoenda izvozvii so i continue to sleep at peace it came in the morning at around 10 i passed through the, the chemistry the pharmacy where I normally buy tablets. Ndobva ndavata sekacheche ndokuzomuka ndokuenda kuchemist kwandinozitenga mapiritsi. And that man told me you have not come for your medicine. And I told him you are another liar, you are a killer, you want to give me medicine again. Ndobva anotengesa mushonga akanditi iwe hausi kutora mushonga wako ndobva ndamuti iwe uri muurayi woda kuti undidzosere kumushonga ini ndaane utano Because I was baptized yesterday in a river full of hippopotamus and I'm well. I'm well.
nokuti ndakabhabhatidzwa mudziva rakazara ngwena ndikaita zvakanaka nazvino ndiri I am healed, ndakanaka doctor. I rakazara am mvuu healed. This is not me. I am healed, doctor. I'm not coming for medicines again. I'm not coming for inhaler again. What I know, I am healed. Handichauyi kuzotenga mishonga zve, handichauyi kuzotenga inhela zve, nokuti ndiri kuziva kuti ndakaponeswa. Ndobva ndagara kumba kwevhiki rose ndisina kuvaudza.
Dawn on Sabbath, I went slowly and I sat somewhere in the corner. I didn't want to speak to them. Ndobva ndaenda ndokunogarawo paSabata, ah, pakona pangu ndisingadi kutaura nemunhu. Because number one, I thought maybe it's just a lie. So I had put on clothes, warm clothes, and I started feeling so hot inside me. So I had to remove the jackets, and I started becoming light. ndakaenda ndichifungidzirwa kuti zvichangoti ndibatei ndakatofukawo zvinodziya chaizvo ndatigare gare ndikanzwa aika zvindototsva

zvikanzi zvikanzi ndandisingati mese kuti mutomboziva kuti ndakapora asi ndandida kuti ingondipei vhiki rimwe chete ndimbonyatsokuona zvikanzi aikazi wogo mwedzi mumwe chete zvikanzi aikazi wogoda mwedzi mumwe chete iwo wakatopora kare ndokunonzi kupora uku zvikanzi achokwadi ndakapora so after one month i came back to church And I said that one month I have not taken any medicine. Oh God of Paul Marshall African Apostolic Church. Ndokubva mwedzi uya wapera handina kutora mushonga kana chimwe chinhu ndokubva ndaona kuti a ah, ndobva tadzokera ndikati